mũgũnda ũcio ndwarĩ na kĩ no ngai akĩona arĩkia kũmba indo ici ingĩ ciothe rĩ akĩona wega ombe mũndũ amen Amen. nake omba mũ- akĩona wega ombe mũndũ kuma ndoro-inĩ ya tĩri ũcio acoka arĩkia kũmba mũndũ rĩ acokire akĩruta mĩhũmũ yake agĩkĩra mũndũ ũcio akĩmũiga mũgũnda-inĩ wa edeni amen Amen. acoka iga mũndũ mũgũnda-inĩ ũcio wa edeni rĩ Mũgũnda ũcio warĩ na kira kĩndũ gĩothe kĩrĩa Ngai mũndũ ũcio angĩendire nĩguo atũũre arĩte na ndakanahoe na nja. Amen. Amen. Ũngĩthiĩ mũgũnda ũcio wathire ũkĩgayanio na njũĩ inya. Ũngĩthiĩ ũrore hau ĩ ngwĩciria ĩ harĩa chapter 2 kwĩna njũĩ inya nĩcio ciagayanĩtie rũĩ rũu mũgũnda ũcio. Ngai akĩiga Adamu na Hawa ho nĩguo matũũre mamũtungataga no nĩ ũndũ wa nake gĩkorwo nĩ kĩrathimo amanengera mũthenya ũcio amen Amen. gĩakorwo nĩ kĩrathimo kĩrĩ kũu rĩ nĩ macokire magĩkinya ihinda nake mũndũ nĩ wa kĩriganĩro nĩ merirwo indo iria ciothe ciĩ mũgũnda ũcio rĩ matikanarĩe marĩe indo iria ciothe ciĩ mũgũnda ũcio no harĩ mũtunda ũmwe merĩtwo matikanaũtũmĩre amen Amen. no nĩ ũndũ wa tamaa ya, ya mwĩrĩ na maũndũ marĩa mangĩ rĩ awa nĩ okire akĩhenio nĩ nyoka na agĩtuĩka wa gũthiĩ kũhenia mũthuri wake ak- aume wega-inĩ wa ngai amen Amen. auma wega-inĩ wa ngai rĩ hau nĩ hwambĩrĩirie kwĩhia na ithuĩ tũrĩ andũ rĩ nĩ tũigagwo harĩa ngai angĩenda no nĩ ũndũ wa mĩtugo na matararia maitũ rĩ tũgakorwo nĩ tumire njĩra-inĩ ya ngai nĩ ũndũ wa ithuĩ rĩngĩ kũmenya kana tũtakũmenya nĩkĩo nake hawa nĩ athiri akĩhenio nĩ nyamũ ya thĩ okorio nĩ mũthuriwe nĩ ũkwĩrire rĩ akiuga niĩ njĩrirwo nĩ nyoka no icio no ciĩgwatio no mũthuriwe nĩ amwĩrĩte mũtĩ ũyũ nderirwo nĩ hawa tũtikanaũhu athiĩ akĩũhutia rĩ rĩu hau nĩho nayo bamĩrĩ ĩno nĩho adamu na hawa mambĩrĩirie kũranwo na ngai nake nĩ ũĩ ngai akĩrĩhĩria nda kicamio kĩa ngai kĩruo amen Amen. na no nginya ũngĩigua ruo tondũ ndacokire ribathi agĩũka kwĩrĩhĩria tondũ nake nĩ mama- nĩ mamũkararia ũrĩa we angĩendire maikare mena thayũ na makĩona ndagĩka ĩrĩa mathire makĩrĩa mũt- mũtĩ ũcio rĩ makĩona o nĩ ũgĩ kũrĩ ngai amen Amen. mona nĩ ũgĩ kũrĩ ngai rĩ rĩu ona nĩrĩo mwame- mathire makĩmenya marĩ njaga mbere ĩyo mationete Na nĩ kũracoka gũkoneka Ngai nĩ oiguire tha, tondũ o indo iria ciarĩ kũu nĩ maambĩrĩ- nĩ maatumĩirwo nguo cia nyamũ nĩguo makĩĩrigite. Amen. Amen. No nĩwona Ngai no watha ona arĩ kũkũhũra nĩ ageragia gũgũcokacokia ũkĩmũrũmĩrĩre no wathiĩ na mbere na kwĩhia nĩ werĩhagĩria. Amen. Amen. Twathiĩ na mbere rĩ, Adamu na Hawa nĩ maciarire ciana kaini na abiri amen Amen. kaini na abiri nĩcio ciarĩ cia